Salam hormatly agzalar. Biziň bu gezekki temamyz Öz durmuşyňyza gözegçilik ediň. Biz siziň bilen ägirt uly maglumat akymynyň dünýäsinde ýaşaýarys. Tehnologiýaň aşa çalt ýagdaýda ösmegi biziň ünsümizi bölýär we has möhüm zatlardan daşlaşdyrýar. Biz kem-kemden maglumat zombilerine öwrülýäris we berýän maglumatlaryň hemmesini ulanyp, sosial ulgamlaryň, web sahypalaryň, teleýaýlymlaryň, YouTube kanallaryň, radio, çap metbugatynyň berýän maglumatyny ulanýar we diňe bir düýş bizi bu akymdan wagtlaýyn aýyrýar. Meşhur sosiologiýa professory Frank Furedi biziň ýaşaýan wagtymyzy ünsüňi sowýan adamlaryň döwri diýip atlandyrdy we bu, hakykatdanam, şeýle. Biziň beýnimiz hemişe üýtgän maglumatlar bilen dolýar, ýöne biz muny duýup bilmeýäris. Biziň daş-töweregimizdäkilere berlen bu maglumat sesinde özümizi eşitmegi bes edýäris. we soňra öz saýlawlarymyza täsir etmeýäris. A bu durmuşymyzyň ähli ugurlaryna degişlidir. Adaty ýagdaý. Göräýmäne seň ähli zadyň gowy ýaly ýaşaýaň. Aýalyňyz bar, sizi söýýän çagalaryňyzam bar. Zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmagyna mümkinçilik berýän käriňizem bar. Hatda özüňize şahsy gyzyklanmalaryňyz üçin wagt hem tapyp bilersiňiz. Ýöne şonda-da sizi bir zat biynjalyk edýär. Öz abadançylygyňyzyň ähli daşky alamatlaryna ünsi jemläniňizde, siziň içiňizdäki aladalar ösüp dowam edýär. Bu aladanyň ýagdaýyny kesgitläp bilmezlik kelle agyrysyna, çilimkeşlige, alkogola, neşe serişdelerine wagtlaýyn düşünmeýän duýgularyňyzy gark etmäge mümkinçilik berýän ähli zatlara sebäp bolýar. Howsala düşmek duýgusy. Elmydama bagt duýgularyny duýmaga çalyşýan başga bir duýgyňy hut şol üýtgedýär. Haçan we nirede ýalňyşlyk ýüze çykýan bolsa, onuň sebäbi siz hiç wagt özüňiz diňlemediňiz we özüňize bolan ynam duýmadyňyz. Biz köplenç beýleki adamlaryň üstünligini we durmuşyny munduýmazdan şekillendirýäris. Karz bilen gymmat awtoulag satyn aldyňyz. Ýöne sizi budjetli awtoulag hem islegiňizi kanagatlandyryp biler. Abraýly wezipelerde işläň. Ýöne bu-da size gowy kanagatlanma getirmeýär. Käwagt öz çagaňyz bilen geçirjek wagtyňyzdan ýüz öwrüp, elitny çagalar bagynda pul gazanjak bolup işleýäňiz. Eýsem bularyň hemmesi sarp edilen wagtyň we ünsüň ajaýyp dartgynlygynyň hasabyna gazanylýar. Emma kanagatlanma duýgusy ýok. Maksatlary paýlaşmagy öwrenmek üçin ep-esli güýç gerek. Mundan arkaýyn boluň. Bu tagallalar netije berer. Sebäbi siz haçan-da özüňizi diňläniňizde, özüňiz üçin dogry karar berersiňiz. Öz işleýän durmuşyňyzy gurarsyňyz. Bu bolsa hökmany suratda stres derejesiniň peselmegine getirer. özüňe bolan hormatyňy beýgelder we kanagatlanma getirer. Ýöne şeýle sorag ýüze çykýar, Muny nädip etmeli? Daş-töregimizdäki maglumat akymyndan nädip abstrakt edip bilmeli? Özüňizi taslamalarda ýakyndan işleýän zadyňyzy, hakyky islegleriňizi we arzuwlaryňyzdygyny nädip kesgitlemeli? Munuň üçin diňe durmuşyňyza, taslamalaryňyza, işiňize beýiklikden özüňe seredip bilmek üçin synaşmak ýeterlikdir. Biz derrew, Durmuşa ýokardan seretmek ol ýokara çykyp sereden ýaly däl diýeris. Siziň ähli taslamalaryňyzy, meseläňizi, zerurlygyňyzy sanaw görnüşde hasaba almaga çalşyň we oňa gapdallaýyn seretmäni başaryň. Görýän zatlaryňyz size ylham berer, sebäbi durmuşyňyzy täze bir nukdaýnazardan görüp bilersiňiz. Bu biziň bagtymyza we üstünligimize uly täsir edýän durmuşyň möhüm ugurlaryny kesgitlemäge kömek eder. Dewid Allen, Öz işleriňizi nädip tertipleşdirmeli kitabynyň awtory bu usulyň emosional ösüşi başdan geçirmäge mümkinçilik berýändigini ýazýar. Sebäbi siz möhüm bir zada sypdyrmajagyňyzy bilip, bir hepde öňünden netijeli meýilleşdirip bilersiňiz. Göz öňüne getiriň, siz uçara münýäňiz. Asmana çykyp, jaýlaryň, awtoulaglaryň, adamlaryň nähili kiçelýändigini görýärsiňiz. Öz durmuş meseläňiz we işleriňiziň sanawyna beýiklik bilen seredip, siz taslamalaryňyzyň zerurlyklaryny we maksatlaryny miniaturada hem görüp bilersiňiz. Işiňizde näçe wezipäň bardygyny we olaryň arasynda näçe boş ýeriň bardygyny görüp bilersiňiz. Belli bir borçnamalaryň, eýýäm bar bolan binalary we awtoulaglary göz öňünde tutup, belli bir sebitde näderejede laýykdygyny pikirlenip başlap bilersiňiz. Wagtal-wagtal ýokarda durmak we gündelik durmuşa belli bir aralykdan seretmek gaty möhümdir. Bu ugry wagtynda düzetmäge ýa-da başga üýtgeşmeler girizmäge mümkinçilik berýär. Bu açyşy nädip ulanmaly? Soragyň jogaby bolsa ýönekeý düşünje berjek gyzgyn nokatlardyr. Biziň wezipämiz has öndürijilikli bolmak mümkinçilik berýän maksatlara gönükdirmekdir. Biz dolanyşyga daşyndan seretmegi öwrendik, indi iň möhümini bellemeli. Kris Beýl Men önümçilikli ýylym atly kitabynda biziň durmuşymyza iň köp täsir edýän ýedi ugur bar diýdi. Ol olara ýedi gyzgyn nokat diýip at berdi. Olar şeýle, akyl, beden ýa-da saglyk, duýgy, hünär, maliýe, gatnaşyk we iň soňunda bolsa güýmenje. Biz duýgulary we güýmenjäni birleşdirmek we özüňe düşünmek ýa-da aýdaly hobby sanawy birneme gowulaşdyrmaga özümize rugsat berdik. Biz taslamanyň ähli maksatlaryny we borçlaryny ýokarda agzalan bölümleriň arasynda paýlap bileris. Bu ýedi ur biziň gündelik wagtymyzy, ünsümizi we energiýamyzy sarp etmegimiz. Siz öz gyzgyn nokatlaryňyzy isleýşiňizçe at berip bilersiňiz, ýöne esasy zat durmuşyňyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň doly sanawynyň bolmagydyr. Elbetde, gyzgyn nokatlaryň sanawyny düzmegiň özi netije bermäge ukyply däl. Ýöne haçan siz her elementi has jikme-jik giňeldeniňizde, siziň sanawyňyz janlanar. Meselem, Akyl elementi şulary öz içine alýar, öwrenmek, okamak, häzirki pursatda ünsüňi jemlemek, analitiki wideolary görmek, ýadyňy we ünsi ýönekeýleşdirmäge gönükdirilen maşk. Usulyň esasy pikiri gyzgyn nokatlaryň sanawyny hepdede bir gezek gözden geçirmek. we olaryň hersini geçen hepdäň dowamynda sarp edilen wagty seljermek we soňra geljekde nämä üns bermelidigi barada pikirlenmek. Mümkin, size her bir gyzgyn nokat üçin ähli borçlaryňyzy we jogapkärçiligiňizi bir ýere jemlemek üçin wagt gerek bolup biler. Bir gün, bir hepde, a belkem bir aý hem bolup biler. Ýöne muny eden bolsaňyz, durmuşyňyz siziň öňüňizde eliňiziň aýasynda ýaly görner. Lukmana gitmek belligi gyzgyn nokadyň saglygy bilen baglanyşykly bolup, size uzak wagtlap lukmançylyk barlagyndan geçmändigiňizi we duşuşmagyň wagtynyň gelendigini ýatladýar. Aýalym bilen wagt sözi gatnaşyk bölümine, a soňra halas edijiler dört Final filminiň premýerasy Duýgy we güýmenje bölümi size maşgala bilen gezelenç etmegiň we dynç günleriň kinoteatra gitmegiň gowy boljakdygyny ýatladýar. Her hepde başga gözden düşüp biljek meseleleri ýygnamak we geljek hepde meýilnama düzmek bilen üstünlik gazanarsyňyz. Geçen hepde näme edeniňizi derňemeli, şeýlelik bilen Indiki hepde özüňize ugur görkezmeli. Ine siziň derňewiňize we meýilnamalaşdyrmagyňyza kömek etjek soraglar, Has köp wagty nämä sarp etmeli? Men geçen hepde iň köp wagtymy nämä sarp etdim? Bu ugurlaryň hersinde meniň haýsy meselelerim bar? Men öz borçlarymy göz öňünde tutýanmy? Men nädip geçen hepde bir zada üstünlik gazandym ýa-da üstünlik gazanyp bilmedim? Munuň ýaly pikir etmek hepdede on sansyny sazlamaga we gymmatlyklara we maksatlara wepaly bolmaga kömek edýär. Munuň üçin gaty köp wagtam gerek däl. Kris Beýl Häzirki wagtda durmuşynda bu gyzgyn nokatlaryň haýsysynyň has möhümdigi hakda oýlanmak üçin wagt sarp edýän adamlaryň iň öndürijilikli adamlary diýip belleýär. Şeýle hem, gysga möhletde olaryň birine beýlekilerden has köp üns bermeli däl. Meselem, başda uly adamlaryň durmuşynda höweslendirmek we beýleki çärelerle gönükdirilip bilinjek çeşmeleri gazanmak üçin hünärine has köp wagty sarp etmek zerur bolup biler. Mundan başga-da, gyzgyn nokatlaryň sanawyny saklamagyň ýene bir artykmaçlygy bar. Eger biri bilen hemme zat erbet bolsa, bu tutuş portfeliňizi ýok etmez. Meselem, eger siz birden işiňizi ýitirseňiz, onda gyzgyn nokatlaryň galan güýçli bölegi gatnaşykda ýa maliýada Ýa bolmasa duýgy topary tä siz iş tapýançaňyz kömek eder. Eger-de işimiz az bolsa, alada etme. Içimizde haýsymyz ähli ýagdaýlarda öz maksatlarymyza we meýilnamalarymyza laýyklykda hereket etmegi dolandyrýarys? Ýöne soňunda iň öndürijilikli adamlar özleriniň baky ulgamy bilen deňleşýärler. Muny etmek üçin olar yzygiderli hepdeden-hepdä hereketler we yzygiderli düzedişler girizýärler. Hatda wagtal-wagtal krizisler ýüze çyksa-da, ownuk möhüm zatlar wagt we ünsi talap etse-de, hepdede herekete degişli düzedişler girizmek uzak möhletde hakyky gymmatlyklaryňyza wepaly bolmaga mümkinçilik berer. Şunuň bilen wideomyzy jemleýäs. Eger biziň wideomyz göwnüňize ýaran bolsa, laýk goýmagy we şeýle wideolaryň has goýulmagyny isleýän bolsaňyz, Onda biziň Türkmen Biznes kanalymyza agza bolmagy we öz dost-ýarlaryňyz bilen paýlaşman unutmaň. Indiki wideolarymyza çenli hoş sag boluň!